Оһуокай этээччи түһүлгэҕэ киирэн дьоһуннаахтык туттан, саҕалаан дьонун ыҥыртаан, этэн-тыынан, дэгэрэҥ матыыбынан ыллаан бардаҕына, дьон-сэргэ түһүлгэ тула тоҕуоруһаллара. Бүгүн биһиги оһуокай тылын таһаарааччы Татьяна Семеновна Борисоваҕа ыалдьыттыгирэн олоробут. Татьяна Семеновна эйиэхэ уйгулаах ыһыаҕынан эҕэрдэ буолуохтун. Дьэ уонна быһыы көрөөччүлэрбитигэр кимтэн кииннээх, хантан ханнаах киһи буоларгын Аһаҕастар иһинэн этэ көтөөбүт. Мин аҕам Шадрин Семен Петрович Хассыттан төрүттээх олохтоох буоллаҕытий. Ийэм буллаҕына Мэҥэ Хаҥалас иккис баатара Сыымах нэһилиэгит Баатар нэһилиэгиттэн төрүттээх. Сыымах диэн дэриэбинэттэн алааска төрөөтөҕө дии. Тыа кыа Тыһыынча тоҕус сүүс биэһин сыллаахха от-сии диэн манна Арҕаа Хаҥаластарга кэлбиттэр отучча киһи буолан онно онно оттооннор биэс кыыс манна итинник буолан хаалбыттар вот сэттэ оҕолоноллор ийэм оттон Августина Петровна Романова диэн Онтон аҕабын биэс баатыра кыргыттара диэн бу бу бэһиэн бу дьэ олороллор. Биэйин икки сыллаахха киирбиттэр, хаартыскаҕа түспүттэр эбит. Манна кэннигэр сурулла сылдьар, ааттара-аһыллара төхтүргүө. Оттон бу оҕолоро, сиэннэрэ бу манна бары бааллар. Биэс баатара кыргыттара, хаартыска бэрийэ олорон, сүрэҕим долгуйан ылбыта, хара суһуох баттахтаах биэс кэрэ кыргыттар сэргэстэһэ түспүттэр, «Хайа, хайдахпытый?» диэбиттии үөрэр курдук көрөллөр, ыраас наһыл кыргыттар ыраах баатара сириттэн Хаҥаласка оттуу киирбиттэр, хаҥыл хаҥалас уолаттара харахтарыгар хатаабыттар, таптал кыымы уһуктан, эдэр сэнэх кыргыттары кэргэн ыла буолбуттар. Тапталлаахтарын көрсөннөр, эйэлээх дьоһун мааны ыал буолан, оҕо-уруу тэнитэн, ийэ дьолун билбиттэр. Сырдык ыраас санаалаах Биэс Баатыра кыргыттар. Күн диэки дьолго сиэтэн, оҕолорун үлэһит дьон оҥортон, минньигэс сиэннэрин бүөбэйдээн күүс-көмө буолбуккут күн күрэй ийэлэрбит. Сүгүрүйэбит махтанабыт, күндүтүк саныыр ахтар, ийэлэрбит барахсаттар Сүрэхпитигэр куруук бааргыт Биэс Баатары кыргыттар Татьяна Семеновна биһиигин бу ыһыахтар ыһыах түһүлгэлэригэр, бэлиэ түгэннэргэ, оһуокай тылын таһаарааччы быһыытынан билэбит. Эн бу сахалыы ырыаны-тойугу хаһааҥҥытын сэргии буолбуккунуй, кимтэн угуйуллубуккунуй? Оттон кыра эрдэхпинэ ийэм икки кылаастаах, кыайан суруйбат. Ону ол туоҕар төбөтүгэр били хоһуйан баран дьайдар. Ону туох оһуохай тылын хоһуйан төбөтүгэр атыйдьаартаҕа дии. Ону биирдэ ити начальник школа үөрэнэ бардахпына оһуохай тылын оһуохайдыаххын баҕараҕын дуо диэн Биирдэ ыйытта, «Аһаай» диэбит кэргэһэтигэр ону сайын скамейкалаах этибит, онно олорон кэпсэттибит. Ону «Чэ, миигин үтүктүн» диир. «Оһуокайдыыр, оһуокай, эһиэкэйдиир, эһиэкэй» диэн гин этирэ диир. Ону мин кыбыстабын, кыайын хайдыары кыайын эппэппин Ону чэ кыбыстым ээ үөрэтиэхим баҕарар буоллахха мин иһин үөрэтиэм диэтэ. Ону мин кыайан таһаарбатым. Чэ оччоҕо кыайан оһуохайдыы туох туох эбит диэтэ. Онтон булланна кини булланна хоһуйар ырыа бөҕөтүн хоһуйан хахсыгын туһунан иһин ырыа бөҕөтүн хоһуйан баран ону хомойобун ээ сурунан ылбатахпын диэммин. Бэйэтэ кыайан суруйбакка хаалааччы. Вот. Аҕам да ырыаһыт, ыллыыр этэ, самай деятельноскайын кытта эрэ титиитүүллүбүнэн күрэхтэһиигэ дьэ кини уолаһа дуораһыйар этэ. Онтон ити оһуокайы буллаҕына тубаҕайдар Мэҥэҕэ көһөн барбыппыт Геровна били сахалыы туохха күрэххэ бөҕөтө буолбут буолар эбит сахалыы таҥас иһин кэтэллэр эбиттэр биһиги мантан баран бараммыт онтон дьэ ол кыргыттарга сахалыы таҥас да тиктэр диэннэр наһаа тиктэрмит бытовой туохтаахтар комбинат баар швея Уолуммут иктирэммитэ дьэ онно самодеятельнайга кыттаан, оһуохайга кыттаан, онно эппэттэ буоллар мин сатаан эппэппин. Онно хайдах эрэ онтон интэриэһиргээбитим оттубут манна даҕаны уже ол саҕана хайаахтара убайдара оҕом сэттэ аҕалаахтара оҕом онно Сахалыы туох аттыгын киинэ куобахтаах биһиэхэ да онно. Ол аата эн ийэҥ маҥнай ол оһуокайдаах диэри кулааны хайдах эрэ эһэргии истэргин көрөн эппит буолуохтаахтын. Бу эһэргиир эбит этиэ эбит дуу диэн аата Үөрэтиэн баҕарбыт быһыылаах. Онтон дьон мэнэҕэ баран эн кэмин кэлэҥҥин уже. Аһаа, ол онно бараммын дьэ били сахалыы туохха кыттан Ырыаҕа даҕаны фестиваль бөҕөтө буолар, онно кыттан онно арыллыбыппын быһыылаахпын, манна кэлэн бараммын тоҕуон биһи түөккэ алтаа кэллэхпит дии. Онно уже манна кырдьык туох баар этэ. Сахалыы культура уже хомустуллар дэтэ. Ким ити Матрена Тарасовна хайыыр быһыылаах этэ. Ону биирдэ Варвара Николаевна көрүстэ уонна буланна эттэ Таня эн тоҕо хомуска сылдьыбаккын диэтэ Ону булан мин хайда эрэ бэйэбин хайда эрэ маннык туох баайдык хайыһаттым ылыахтара буолуо диэбит курдук Ол мэн кэпсэппэппин да хайаабаппын да бэйэм дойдубар кэлэн бараммын хайдах оннук буолбутум үһү субулла Ону булана сахалыы тыыннааххын эн тоҕо сылдьыбаккын диэтэ чоччо аны сылдьарым дуу диэн мин туохтаан бараммычча сылдьабын диэтим дьоннорбун иин билэр буоллаҕым дьоннорбун иин билэр буоллаҕым дии оннук аһы Оттон бииргэ фестиваллаан, ырыа ыллаан ийэлээх аҕам билэрдээх Варвара Николаевна. Ким Матрена Васильевна били кулуупка дириэктэрдиир эрдэҕинэ улуустан туох кэлэр диэтэ. Оһуокай тылыгар туох күрэх курдук нэһилиэнньэннэн нэһилиэнньэ аайы диэн. Онно эн Таня оһуокай тылын ити холонон холонон көрөрө диэтэ. Оны мен кыра тугу хаятым кыраны кылгас кына суруйдум онна бу манна тохтугана суруйдum айылга тугуна олох кылгас оны манна тугум бар булуктах номинация бутум Вот. Онтон, онтон сиэттэрэммин икки тыйынчыбын биир сыллаахха балыыһа, өттөн балыыһаттан үлэлиир буоллаҕым дии. Онно бэйэбит испитигэр эмиэ күрэхтэһии бөҕөтө. Тэрилтэннэн аһа нэһилиэнньэ нэһилиэнньэ буолуо да балыыһалар бэйэбит испитигэр улуустар Онно оһуокайга туох күрэх ыыттылар. Ол онно балыыһан кыргыттарыгар диэммин мин туох оһуокай тылын суруйдум. Онтубар эмиэ грамота ылбытым. Вот онтон сиэттэрэмин чэ тахсан иһэр тахсан иһэр онтун аны хоһооҥҥо киирэн хааллым. Айа кутуҥар ыллым. Онно курдук.

Татьяна Семеновна бүгүҥҥү бу наһаа үчүгэй кэпсээҥҥэр, оһуокайга наһаа үчүгэй хоһоонноргор махтал буолуохтун. Уонна оттон бу инникитин даҕаны айар куту оҥороллон истин, ийэҕиттэн иҥэриммит, бу ийэҥ үтүттэн иҥэриммит талаанын сайдан, арыллан, эйигиттэн салгыы сыдьааннаргар, оҕолоргор баран истин, аһыллан иһин, сайдан иһин, үүнэн иһин